Awe mi ta para na ref kaminda nan ta konmemorá e dia ku un torpedo di un supmarino aleman a dal un barku di guera merikano ku yama Erie i sendé na kandela. Shete hende a muri. Anto, hopi di nan a bula for di e barco cu yama Eri aki pa bini kantu aki na Corsou. A natural e pregunta ta, Dicon tin un barco Mericano aki nan? Di dos, Ki mishi un submarino Aleman te ki banda? Prome cu diesnuebe kuarenta i un Hitler no tabata ke pa su barconan, su submarinonan ataca nada Mericano. Pe tur e kosnan akí a kambia shete di desèmber diesnuebe kuarenta i unu. Hapon, den e otro banda di mundu, tabata purba kita tur kos ku ta den nan kaminda. Pero ta tin un opstákulo ku tabata un poko mas difísil pa nan kita. Anto esei ta tin un base merikano na Hawaii. Nos konosé e base ei komo Pearl Harbor. Kende einan Merka ta tin su flota, e ta tin avion, e ta tin henter un base einan. Anto sinkunan ta sa, sin previo aviso, sin niun deklarashon di guera, Hapon a ataka e base aki. Desaster total. Dos mil sinku shen merikano a muri e dia ei. I pa su siguiente dia, dia ocho, den Senado di Merka, Presidente Roosevelt a deklará guera kontra Hapon. Pero despues a pasa un otro kos hopi straño, pasobra dia diesun di desèmber, Hitler a deklará guera kontra Merka. Ante esaki a kambia tur kos, pasobra mesun kos ku el a riega di restringí su supmarinonan pa no ataká nada merikano, awor aki nan e kos ei no ta na vigor mas, awor ki al kontrali, el a bisa nan, Ataká tur kos! ku ta merikano. Un biaha mas mi ta riba Seri dòmi, anto loke tabata di interes pa tantu e merikanonan komo e alemannan ta tras di serokinan. Tras di mi bo ta haña loke e alemannan i e merikanonan ta ta asina interesá den dje, e alemannan keda distruyé, e merikanonan keda protehé. Pero dikon nan ta kere protehá e refineria? Pasobra nan ta bisa ku ochenta por shento di tur e gasolin ku tabata bai den e avionnan di e aliadonan tabata bini for di Antias. Esaki ta mustra nos kon importante Antias su ròl ta ta den di Dos Guera Mundial. I si nan lo a destruí e refineria aki, nan ta bisa ku e guera aki por a tarda sigur. un aña mas promé ku e por a kaba. Esaki ta algu ku nos no tin ku lubidá. Nos tin ku kòrda kon e islanan chikitunan aki a hasi un diferensia asina grandi den e resultado di e di Dos Guera Mundial. E promé añanan di guera tabata relativamente trankil riba nos islanan. Pero despues di dieseis di februari, blackout a bira un terminologia komun den boki pueblo. Nan tabata kanta di blackout, nan tabata papia di blackout, ladronnan tabata probechá di blackout. Blackout tabata ke men ku ora bira anochi mester a tapa tur bentana i tur porta ku ta laga lus pasa pa asina i reina un skuridat total. I e blackout aki ta debí na un kampaña aleman di supmarino ku tabata yama Neuland i e meta di Neuland tabata destruí e refinerianan riba nos islanan i tambe tur barku tankero ku tabata bini den bisindario. Djesun di februari diesnuebe kuarenta i dos, mil kuatrashens sòldá merikano a yega Kòrsou i mil sòldá merikano a yega Aruba. Pero apenas nan ta tei sinku dia nei ku ta tin un eksploshon grandi na Aruba. Eksploshon aki nan tabata visibel te na Kòrsou. Un submarino aleman a torpedá dos barku tankero na Aruba i despues Nan a bai pa e broche de oro. Nan ta kier a bombardia cu e cayon di e submarino e tankinan di e refineria eynan. Pero nan a haci un fout grandi. Nan a lubida di kita e tapa riba e cayon. E cayon ora el a purba tira a kibra y un di tripulantenan a muri y e otro su pia tabata asina reda cu despues mester a amputa su pia. Pero na Kòrsou tambe un submarino a drenta na Bullen Bay i tira riba e tankinan einan. Danki Dios ta tin un sòldá einan ku tabata alerta ku yama Marinas van Niel i mes ora el a kue e kayon dirigí e kayon kaminda el a mira e kandela sali fo'i laman i tira riba e lugá kaminda el a mira e kandela i sali. E submarino a somentá i bai. Kende noinan tabata un ofensa koordiná pa eliminá puntonan stratégiko di provishon, pero nan no a logra i nan a bai dirigí nan mes kompletamente riba e barku tankeronan. Un torpedo a subi kantu na Kòrsou na Ref i e otro a subi kantu na Eagle Beach na Aruba, i komo konsekuensia di atakenan aki, Blackout a bira algu serio pasobra mester a reina un skuridat kompleto anochi pa niun supmarino no por mira nada. Nan ta bisa ku durante e di Dos Guera Mundial mas o ménos seis mil soldá merikano a keda bai bini Kòrsou. Ta hopi, ta un number basta grandi sa kita. Pero tur hende aki mester keda un kaminda. Pa p'esei bo ta tin e baraknan, e kampamentunan. Na Hato ta tin unu, na Sufisan ta tin otro. Amerikana Kamp, p'esei e yama Amerikana Kamp, pasobra ta tin hopi merikano einan tambe. Ta tin na Domi, ta tin na Oostpunt, ku tabata un luisterpòst, segun Hartog ta konta nos den su buki. Pero, tin unu ku nos ta bai wak awe ku ta hopi interesante pasobra el a bira un museo di dos guera mundial, ande esaki ta na Blauw Bay, Camp Blue Bay. Einan tin un meneer ku yama Allen van der Rey, anto el a kolekshona diferente artefaktonan ku e mes a haña aki na Kòrsou. Kada un dje artefaktonan aki tin un historia, ta esaki ta hasi e museo na Blue Bay asina interesante pa nos. Riba mi pone de laster kosa den pick-up, anto nos ta topa na Blue Bay.

E tres rònchinan konsèntriko ku punta meimei. E lugá aki yama Bull's Eye i si bo ta bini pa wak nan tren, si bo bini pa wak sòldá ta tren, akinan lo bo no a haña sòldá ku ta kana rònt ku lòse vlòders ta tira. Akinan si bo ke wak e training ta riba bo tin ku wak. Un dos tres sirkulo konsentriko ku un punta mei mei den esun di tres. E opgetivo ta ta pa avionnan ora nan ta pasa nan laga e bòm kai mas serka di e mei mei ku ta posibel. Mi ta bin mustra bosnan un pida di un proyektil. E top di e bom. Esaki ta un proyektil ku nan a laga kai. Ta pipi sabo, sa? Pero ke tur bai bo por haña e kosnan kinan si bo kana buska, bo ta haña pida diher, bo ta haña pida punto asina kinan ku ta hiba nos bèk den e tempu ku nan tabata train kontinuamente pa nan por perform, pa nan por presta bon.

Meneer Van der Rey a konta nos ku den e mondi di hato aki tin un hangar di avion ku a tra ku nan a traha den di Dos Guerra Mundial i tambe tin un crusher mas pabou riba e mesun tereno aki nan. Bo mester sa, mesora den mi a lanta, hey, adventure, ban buska e kos aki nan. Anto awe nos ta aki pa nos wak e hangar, i bo ta mira tras di mi, i ei banda, esaki ta e hangar ku a wòrdu traha ochenta aña pasá kasi. Kisas bo a un a paintball akinan un tempu, anto bo a kana kinan, bo a kana den e lugá aki sin sa ku e lugá aki tin balor históriko òf ku e ta tin algu di aber ku historia di Kòrsou. Den e struktura aki bo ta mira un kos ku definitivamente ta merikano. M'a bisa bo, nan kaba ke ta un hangar kaminda nan tabata pone avionnan. Pero wak, un kos ku bo ta mira ketu bai ku ta merikano ta loke nan ta yama e Marston Matsnan. Mi sa i ta loke bo ta mira mi tras aki nan. Su funshon original no ta pa pone ariba ei. Su funshon original ta pa ponele abou riba pistanan di aeropuertonan. Akinan mi ta den e baki kaminda nan tabata benta e piedranan piedranan ta sak bai abou anto einan nan ta sali di crush completamente di crush ta bisa e kiko ki yama un crusher anto loke sali ei e santo of e Piedra mas chikitu nan ta hibele na e pista di aeropuerto, ponele abou nivele, anto asina riba dje pone e Marston matsnan ku nos ta papia di dje awor ei, pa asina e avionnan por baha i subi sin niun problema. Bo no por ignorá e echo ku tur kos riba e mundu aki ta temporal. Segun nos ta kana den e mondinan aki bo ta mira yen fundeshi, yen struktura ku un tempu ta tin uso, pero despues nos no i sa pa kiko nan ta usa nan mas. Akinan nos ta mira un otro struktura gigantesko, masivo, pero mayoria di nos no sa mes Kiko tabata sosodé ku nan òf ke ta ei mes? Bo por imaginaba ku akinan ta tin sòldá ta trahando pa protekshon di nos isla. Pero e realidat di bida ta ku promé ku bo sa, tur hende a lubidá bo. Kisas bo yunan ta kòrda bo, bo ñetunan ta kòrda bo, pero despues di esei, ken sa? Mirando e naturalesa temporal di tur kos, kisas esei ta pone bo pensa, Wèl, kiko ta e nùt di tur kos? Pa kiko hasi nada mes? Pasobra si loke mi hasi no tin balor históriko, anto nan ta kin kon nos ta bai sta hasi na mundu aki? Esaki ta hustamente loke William Shakespeare ta ami a bisa den su poesia òf den su poema, den e poema di Macbeth. El a bisa, Life is but a walking shadow, a poor player that struts and frets its hour upon the stage and then is heard no more. Esaki ta un manera hopi pesimista di wak bida, i ami ta ninga. di sigui e pensamentu aki, pasobra ami ta kere ku there is more to this life. Tin mas na e bida aki nan ku djis ma yega, ma biba, ma bai. Ke men si tur kos ku nos ta hasi ta e pa un tempu so, anto despues tur hende a lubidá nos. Manera tur e soldánan ku ta ta aki, e schutter nan ku a bringa riba e isla aki, ta manera tur hende a lubidá nan kiko ta nüt, di sabi esaki. Hende ta lubidá, pero Dios no ta lubidá nunka. Laga mi dunaba un versíkulo ku ta sali for dje buk di Isaías. Isaías kuarenta i nuebe dje sinku ta bisa, Akaso un muhé por lubidá e yu na su pechu? E por keda sin stima e yu di su mondongo? I si e yega na lubid'é mes, ami sí, ta horaban Dios ta papia, ta bisa, ami sí nunka no ta hasié. Dios ta bisa ku loke nos hasi aki, loke nos sembra aki, tin balor te den futuro. Marcus Aurelius, emperador di Roma, òf emperador di Imperio Romano, a bisa, Loke nos hasi den bida ta keda resoná te den eternidat. I esaki ta un prinsipio bíbliko, loke bo sembra, bo ta kosechá. Si bo sembra bon, bo ta kosechá bon, i si bo sembra pa Señor, maske hende lubidá bo, Señor nunka no ta lubidá bo. Loke ta. Impresioná mi ta kon bo ta haña hende ku ta bini di un otro pais, nan ta bini aki bin defendé Kòrsou. Nan a mira algu ku tabata bale la pena pa bringa p'e. Awendia, kiko pa nos, kiko nos ta mira den Kòrsou ku nos ta dispuesto pa bringa p'e, pa lucha p'e, pa hasi orashon p'e? Hasi orashon pa e kosnan ku ta yega na bo kurason. Hasi orashon pa bo famianan ku ta biba aki nan. Konfia Dios ke ta bai hasi algu nobo den nan bida. Wak bon, ora Nehemias a rekonstruí e murayanan, bo ta lesa kon el a wak e hendenan parainan un ratu anto el a bisa nan e siguiente palabranan aki, Lucha pa boso rumannan, lucha pa boso yunan muhé i hòmber, lucha pa boso kasá i lucha pa bo kas. E sòldánan a bini i nan a lucha pa un lugá ku no ta di nan. Kuantu mas nos ku ta djaki mester lucha pa nos lugá, bisa Señor bendishoná e pais akinan, yuda nos pasa dor di e problemanan ku nos por ta den, pasobra ta abo so tin e solushon. Esaki ta e boluntat di Dios pa su yunan, pa nos resa pa nos pais.